Buşluk buşluk buşluk indi her kim Amerika Birleşen Ştatlaryna aňsatlyk bilen gidip bilýär. Birinji ýanwardan başlap wizalaryňyzy tabşyryp, arkaýyn wizalaryňyzy alyp gidip bilýäňiz. Okuw bolsun, alyş-çalyş işleri bolsun ýa-da turistiski wizalar bilen arkaýyn Amerika indi gidip bilýäňiz. Şu buşlugymyz üçin laýk goýuň, repost ediň we podpisat etmek unutmaň. Dünýä syýahatyna gelýäňiz, Bärde resminamalaryňyzy taýýarlap berýäris, terjimeleňizi edip berýäris we iň esasy zat, posolstwoda nobatyny alyp berýäris. Amerika gitmek arzuwyň indi hakykat boldy. Dünýä syýahatyna gel, Amerika git. Näme üçin Rossiýa Özbegistanyň üsti bilen gitmek has amatlydygyny geliň men size düşündireýin. Eger-de siz Aşgabatdan göni Rossiýa tranzitsiz gitseňiz bahasy dokuz ýüz dollara çykýar. Emma welin Özbegistanyň üsti bilen gitseňiz bäş ýüz otuz alty dollar çykýar. Geliň men size muny jikma-jik düşündireýin. Göni tranzitsyz gitmek üçin bilet bahasy priblizitilno bäş ýüz on bir dollar bolýar. Wiza bahaňyz üç ýüz altmyş bäş dollar plýus üç ýüz manat tölegi bar. Opjy goşaňda paçti dokuz ýüz dollar çykýar. Emma welin, özbegiň üsti bilen gitseňiz, wizaňyz dört ýüz otuz bäş dollar alty ýüz manat çykýar, bilet bolsa bir ýüz bir dollar bilen bir ýüz bäş dollar aralygynda çykýar. Şonuň üçin dünýä syýahaty siziň aladaňyzy edip, siz üçin wygdny predloženiýalar taýýarlaýar. Dünýä syýahaty hemme ýurtlary abatly bahadan ugurlary tapyp we şo ýurtlara baraňyzda amatly bahadan otel bronlary edip berýär hem-de hemme wiza aladaňyzy öz boýnuna alýar. Dünýä syýahaty Elmydama siziň aladaňyzda. Biziň Amerika barada goýan wideomyza ters düşünipsiňiz. Mähriban adamlar ters düşünmäň. Geliň men size dogry düzgün düşündireýin. Biziň wideomyzda Amerika işi ugradýas diýip düşünipsiňiz, aslynda beýle zat ýok mähriban adamlar. Dünýä syýahaty hiç hillek ýurtlar bilen iş wizasyny işleşen däldir. Eger-de siziň çakylygyňyz bar bolsa Amerikadan ýa-da başga döwletlerden işlemek üçin iýen giren bolsaňyz we size çakylyk ugradylan bolsa, onda ol size aňsatlyk döredip berýär. Dünýä syýahaty siziň resminamalaryňyzy dogry-düzgün taýýarlap berip, Amerika posolstwasyna nobat alyp berýär. Ondan soňra bolsa bilediňizi bron edip satyn alma hyzmatyny hem-de baraňyzda oteliňizi bron etme hyzmatyny. Şol işleri ýerine ýetirýäs, emma sizi işe salma mümkinçiligimiz ýokdur, mähriban adamlar. Ýetip gelýän täze ýylyňyz gutly bolsun, janyňyz sag bolsun! Beýik Britaniýa gidip BigBen bilen surata düşesiň gelýärmi? Dünýä syýahata gelip resminamalaryňyzy tabşyraňyzdan soňra otuz tire kyrk günüň içinde siziň wizaňyzyň toçny belgisi bolýar. Muny diýmegim, Beýik Britaniýa gitmek gaty aňsat, oň üçin esasy zat resminamalaryňyz dogry düzgün bolmaly. Ony bolsa dünýä syýahaty size kömek edip bilýär. Dünýä syýahata geliň, Beýik Britaniýa gidip Big Ben bilen surata düşüň. Suratlagdan soň maňa oklaň men göreýin bomy? Wýetnam, Singapur, Gyrgyzystan, Bahreýn, Dubaý, Azerbaýjan, Tailand, Gazagystan, Russiýa, Indoneziýa ýaly ýurtlara indi elektron wiza alyp bolýar. Elbetde elektron wizalaryň öz nýuanslary bar. Ýöne oňa garamazdan, eger-de siz daşary ýurtda bolsaňyz, Türkmenistana gelmesiz wizany alyp bilýäris. Nýuanslara gelemizde, elektron wiza arkaly diňe howa uçuşlary bilen ýurtdan ýurda geçip bilýäris. Galan maglumat üçin biziň profildaky nomerlere jaň ediň, bolmasa-da akkauntlarymyza ýazyp maglumatlary bilip bilersiňiz. Geliň men size bir gowy täzelik aýtyp bereýin, Dünýä syýahaty diýip kompaniýa açyldy, şo kompaniýanyň ýüzi bolduk, hemmäňize minnetdarlygymy bildirýän, kim goldaýan bolsa, Aýtjak bolýan zadym, daşary ýurda gideňizde, wiza alýaňyz, onuň otel bron edýäňiz, namnoga raz, iki esse paçti arzan çykýar, sebäbi dünýä syýahaty, belligimiz Booking zat bilen işleşenok, napremýuý öz B to B usuly bilen işlänsoň, size amatly çykýar. Şonuň üçin daşary ýurda gitjek bolsaňyz, hökmany ýagdaýda dünýä syýahatyna ýüz tutuň.